In, in a view Joy Thomas, o'n dod o'n byw yn Llanelli, a oedd yn cael ei godi yn Llanelli, a pa, oedd rhaid fi mynd i, i Ysgol Sul, o'n i'n enjoio Ysgol Sul, ond o'n i'n cysau cwrdd y plant. A o'n i yn plentyn eitha Snitsham gymint ddrwg a fish i. Ond ai un blwyddyn oedd yn Modrybu wedi mynd trwyddo canu Robin Goch Robin Fach dwi da wyt ti'n oer a aethis i lan i ganu fe ar y pulpit a dachries i ganu Robin Hood Robin Hood riding through the glen so 'na'r ffordd o'n i'n fel plentyn o'n i a phan o'n i'n 13 ag wrdd yn

yn hoffi fi. Mae dim, dim ond fi. A o'n i, o'n i, wel, oedd hwnna'n awesome i fi pryd 'na. O'n i'n meddwl, reit, o'n i modd, fel o'n i'n medd- o'n i 'di neud, a'r oedran 'na chi'n meddwl, dim ond chi sy 'di neud pethau yn wrong a peth anghywir. So wedys, yn penderfynus i roi 'ngalon i Duw y pryd 'na. A so, so i wedi A dda'r, yn cofio mynd i ysgol yr wythnos 'na a gweud i'n ffrindiau fi. A i gweud y gwir, yy, oedd yn ffrindiau fi yn digon hapus i clywed fi gweud, ond y- o'n nhw'n y- o'n nhw- o'n nhw'n acseptio fe. A i, a y ffrindiau oedd 'da fi yn ysgol, maen nhw'n ffrindiau i fi nawr. So mae ddim yn stopo chi cael ffrindiau sy'n ddim credu, ond o'ch chi'n ffyddlon be' chi'n meddwl, ma' hwnna, ma' hwnna'n grêt. A o'n i'n falch o'n i 'di cael ei achub yn ifanc ond o'n ni 'di cael lot o sbri nethon ni lot o ffrindie drwy'n camps a meetings a a geson si lot o sbri pan o'n i'n ifanc a myn' myn' clywed mwy o bwyta'r arglwydd a deall y ffordd o'n i o'dd e mor fynd fi i cadw'n fi- cadw fy fwyd a fel o'n i'n gweud ma' Fel pawb, oedd pethau ddim yn anodd. A pan o'n i'n 31, aeth yn fam i'n dost, a oedd hwn yn amser anodd i'r teulu, yn amser anodd i ni, a am dwy flynedd o'n i'n ôl a mlaen i'r ysbyty, a pob tro o'n i'n dod mas oedd oedd oedd y doctoriaid yn gweud falle hwn oedd y tro diwetha a oedd hwn yn anodd a o'n i'n mynd yn y car a oedd cassette 'da fi yn y car y tro pryd 'na cassettes oedd e ddim tapes na DVDs so ro- o o Dave Pope a'r can 'yn Dying Embers oedd y can a mae ddim yn poblogedd ond oedd un pennod yn y can a ma' rai' fi ddarllen e mas ond oedd hwn yn meddwl lot i fi ar y pryd.

Anodd y gure 'na, yn meddwl lot i fi ond o'n i'n twmlo'n mor wan yn yn ffydd y pryd 'na. Ond o'n i'n gwbod o'dd Duw 'da fi ond o'n o'n i ffili gweddio o'n i ddim yn gwbod beth i gweddio a o'n i'n falch o'dd ffrindie 'da fi a'r cwrdd yn gweddio am amdano ni a fel teulu a fel marwodd yn fam i oedd yna, oedd yna 25 flynyddoedd yn ôl, a fel o'n i'n gweud oedd Duw yn bod yn ffyddlon i fi, daeth e trwyddo hwnna a ddarn i oedd wedi cael amserau dda, yn amserau ddim mor dda, ond mae Duw wedi bod yn ffyddlon a mae wedi trwyddo, uh, trwyddo fe da fi, a o'n gweld mae ffrindiau mynd trwyddo'r un peth a aethas i y pryd na, a yn gwybod nawr, mae Duw wedi rhoi y profiad 'na i fi i helpu pobl eraill.